Aħna qed ngħixu ġo nasba, ġo din is-sistema. Illa x'jekk tiskopri lilek innifsek, il-Knisja bye bye, l-edukazzjoni bye bye, politika.
Is-sistema medika bye bye, il-politiċi l-ewwel li jitilfu żorma bħal-Knisja. Ilax il-Knisja għan nidħol fl-aspett tal-Apokalissi, sewwa. Il-Knisja msemmija ħafna fil-ktieb tal-Apokalissi u insibu b'mod ċar kristall iswed fuq l-abjad x'hemm miktub għal xi qed tirreferi. Mela fi żmien l-imperaturi sewwa eh, l-istudjus Irrenius li kien jgħix 130 sena wara it-twelid ta' Kristu, sewwa, dan għamel, għamel studju fuq, fuq l-iskrittura tal-Apokalissi, sewwa, illi eh, allegatament din jinnaf ġiet miktuba minn Ġwanni l-awtur tal-Evanġelu ta' San Ġwan sewa daħat ma jafhom dal-affarijiet illi fuq din l-iskrittura sakra, illa li veru sakra, xed tagħmillek profezija dwar se jiġu qed ngħaddu minnhom dawn l-affarijiet tal-bliħ dawn l-affarijiet sewwa. Imma dak iż-żmien meta kien għamel l-istudju Irrenius dwar l-Apokalissi, dan ħaseb illi il-bestji tal-Apokalissi allegoriċi beda jqabbilhom maċ-ċesrijiet ta' Ruma. Sewwa, u kien qal illi qabel ma' l-New World Order jiġi fis-seħħ sewwa. L-iżmin.
li qegħdin fih f'dan iż-żmien aħna, sewwa, se jqajjem wieħed rasu mill-ġol Knisja Kattolika. Se jkun hemm personaġġ illi għalih miegħu marbut is-sekwenza ta' tliet sittiet. Sewwa, illa lix fil-Apokalissi hemm miktub illi the number of the beast is actually the number of a man. Mhux dal-antikrist li qed jgħidu ġej xi alien u ġej xi ħaġa le. Huwa bniedem bħalna, imma għandu awtorità. Minn hemm fuq, meta ngħidlek minn hemm fuq, mhux bis-smewwiet. Minn entitajiet astrali, entitajiet negattivi, għandu għandu awtorità u potenza kbira ma ninsewx li l-Knisja għandek sigriet ġo sigriet, misteru ġo misteru l-Knisja Kattolika sewwa. M'hemmx taħwita, anzi għandhom kollox organizzat, kollox pjanat, din hija l-iżjed entità. Kif iridu huma, ma?
Ovvjament, ovvjament. Għalhekk qed l hemm it-taħwit. Għax kif irridu huma. It-taħwit, it-taħwit naħseb hija fil-moħħ tal-bniedem mhux qas jaf se jaqbad jemmen. Il-moħħ tal-bniedem mela jiena meta bdejt nittepja fil-Bibja, jiena studjajt il-Bibja tħalt fil-font ġifieri, eh, u bażikament il-grobda tiegħi kollha kollha speċifikajt x'hemm fil-Bibbja u x'm'hemmx fil-Bibbja fuq aljeni u teknoloġiji u dawn l-affarijiet u profeziji u allegoriji. Mela persuna meta meta jiena bdejt naqra l-Bibbja l-ewwel darba Et mela kif hawnhekk fil-Bibbja hawn miktub illi Alla benvolenti, aw sorry, il-Knisja tgħidlek li Alla benvolenti u Alla jħen u bla bla bla bla li titolbu jtik, imbagħad tidħol fil-Bibbja. Aw x'hawn miktub. Illi da, illi da ħareġ ordnijiet lil Mosè U lill-patrijarki l-oħra biex jeqridnu ġnus sħaħ, biex jeqirdu lit-trabi, lin-nisa u nisa ħobla, u weqret bla rimors ta' xejn, kisser u oqtol, xem miktub. Imma ma rridux naqgħu fin-nasba għax isma' xem miżjed fil-Bibja. Hemm affarijiet veru interessanti. Għalhekk l-okkult ma tidex tkun tafu l-Knisja. Illa li dawn huma allegoriji. Alla għatlek ma jeżistix. Iġifiri dawk in-nies li kienu jemnu fl-Alla, dawk kienu qed jaduraw aljeni, mhux Alla. Sewwa, aħna minn qed nitkellmu dwar Alla, qed nitkellmu dwar in-natura. Dik li m'għandix rimors, dik li m'għandix rieda, dik li ma tikkastigax, dik li ma tippremjax, dik li toħloq u terġa' tiddistruġġi dak li ħolqot, Mhux bħal dak li ta kaxar kmandamenti, u qallek isma' jekk ma tinxi jekk ma timxix mal-kmandamenti tiegħi ħajkun hemm il-konsegwenzi kif insibu fid-duttrini ta' Mosè. Sewwa? Jiġifieri hemm ħafna affarijiet illi ma jagħmlu sens. Imma inti meta meta meta timplimenta l-għodda l-okkult biex tidħol sewwa fl-allegoriji tal-Bibbja inti issib Ħafna affarijiet li tgħid ara hawnhekk hawn Alla li jrid joqtol li jrid hemm. Mhix veru. Hekk hemm miktub, ma dik biex tingannak. Hemm miktub hekk imma n-narrattiva qed titrikjak illa lix is-sens u l-intenzjoni tal-awturi sakri huma biex jaħbu l-għerf, il-gnosis, l-eżoterija. Sewwa, xi jfissru dawn l-affarijiet mela? Għall-mod tal-kelma, inti qed taqra fuq Ġakobb fil-Bibbja, U qed timxi man-narrattiva, rajtu Ġakobb għamilek, fil-verità qed taqra dwar nerv fil-ġisem inti. U ma tafx. Vera? U żgur.
Eżempju l-ħajja ta' Ġesù 33. In-numri kollha li huma assoċjati ma' stejjer Bibliċi huma numri allegoriki li għandu x'jaqsmu mal-ġisem tal-bniedem. Fuq liema nerv jiġifieri? Fuq il-Vegas. Ħantik eżempju, ħantik eżempju, ħantik eżempju ċar kristal ħajf ma' kulħadd. Fuq l-istorja ta' Jacob jisod fuq tal-Vegas nerf, għax dak Jacob spiċċa ġol balena u xek, u l-balena jiġi jisu fuq l-istonku. Allora mbagħad għandek estja vera ta' tagħmel sens ta' dulu. Ħafna sens, ħafna ħafna sens. Għax il-Vegas nerf huwa dak li hemm il-liver, l-istonku kollox u l-ġieħ. Il-bibja hija, il-bibja hija anatomija tal-ġisem. Hemm inti meta taqra b'mod dogmatiku se taqa' fl-iżball, jew se ssir xettiku, jew se ssir Kristjan fanatiku.